uh, read una uh, comment please if you watch this video drop uh, good comment and drop uh, comment when he go see his wife go see in fact he go change their life or he go he go they go take something inside yes thank you everybody as you watch Ninja Daughter TV. I really do appreciate this. Our brother, he need help. He need uh help. Yes, Nadia, I will put on. Put on. He need help. e cry come out say e need to cry come out say e woman wey e carry come from Nigeria the woman don dey him neck for Germany the woman dey find how government German government go take push him outside and na him go carry this woman come hmm my people this one e shook me before see elderly man Grownup man share tears Nobody dey with dem for house I know people go say if we hear for the woman side Infact e go be like say make dem you know But nobody really know wetin two of dem dey really dey pass through inside house My own opinion is Before going to Africa, dis thing don too much re one happen for America e say this is how you run my life this is how you the video still dey there my people you fit watch am a man Nigerian man wey kpai him wife for America wey still take him own life You know it's painful when you bring somebody from all the way from Africa then the person wan frustrate you. My own is that when you see say the person wan frustrate you, this life na this life na we meet money, na this life na we still leave money. If you do good, you go leave am. If you do bad, you go see am. You understand why I put am like that? Is bikos many of foks yu karry yor wife, yu karry yor husband kom all di way from Nigeria and yu dey si di karata e no sweet yu, why kant yu move on? Na pipol dey build house, govment go demonish demonish am, na. Why kant yu move without na mi brig yu kom, wey yu know sey dat tin dey affect yor health? Wey you know say dat pesin e no be who you think say e be. I never, na my own opinion I just first dey drop because dis thing e don dey pain me. You come Europe, you go carry your husband, your wife come. Okay, when you come carry dis your wife or your husband come and e come dey give you tough hand as, imagine dis elderly man dey cry. my pipu imagine dis elderly man dey cry my uncle my brother my own advice to you your health is very important love yourself first God has give you that money to take bring am e go give you more more than the one wey you get before. Leave am say you don bring am come Europe. Many people, na me bring you come Europe. Na me bring you come this abroad. I no let you go. Your life don change. You are hurting yourself. Do without them. Without them, you first dey do life before. Without them, you are living well.

She come dey give you tough hand. Do without her. Stop coming on social media. Your health first. Why you dey cry? The thing dey pain you. Say all your effort na so she take pay you. My brother, your happiness come first. Your happiness come first. Don't let anybody steal your happiness. Na money Hand wey you take kill that money, wey you take work that money, e never comot for your body. That brain wey you take make that wey you fit take save, e never comot for your brain. If God wan come even bless you, as far sey you no hurt am, except you dey over dey rule her. Na me carry you. You know some pipu are still like that. Na me carry you come. If di woman tok, im word no go count for di house. If di man tok, di word no go count for di house. Na me carry you come. Woman wan baff, una no go let am baff because I lis ten to one for one social media. Woman wan cook, una no go let am cook. Man wan do dis one, na me carry you come o. Where you dey go? You know, all those tins, me I no like am. But if you know say you no dey over control am, You give am di equal right wey you get as a husband, as a wife and she come turn against you, she dey find how she wan take push you out, my broda di one wey God go carry wait for you. Wen two of una go take dey till una old, you know infact you go dey even dey regret wetin even make you go house and una wey una dey go house na many of una dey cry am sorry no be say to go house go marry many people go house go marry dey still get their love dey still dey together but look well well the person wey you dey marry dey come abroad let she or he know how abroad abroad life hard Ma can wash e own plate. Ma can cook. Ma can wash cloth. Ma can clean for Europe, for abroad. But Africa no be like dat. E get one video wey I see wey I go love bring come out. Na elderly pesin na im analyse am. Dat is true. But Nigeria is not like dat. Before bringing somebody to dis Europe, please Let she or he understand, not after she don come or he don come, that time he go come dey see say no be wetin dem call baba na im dem call mama. And you the woman wey dem carry come, you the man wey dem carry come, before you dey come, you see how this man be, you see how this woman be before you say you go do, at the end as you come finish, you say you no do again or you dey find how you wan take Bring him down. Remember he can be your brother. Remember he can be your sister. Remember he can be your child. If na your pikin or na your brother or na your sister person dey treat like this, e go sweet you? If e no sweet you, make una change. Wetin una know say dem if dem do una or if dem do any of una love one, e go hurt una reach bone. Make una no dey do person like that because it's not easy inside this cold As call dey now, person go work carry una enter Europe finish, carry una enter abroad finish, una go say na una be the giant of the Europe or of the abroad. Make una remember say there is God. Na this one I get to talk. I go leave una, make una enjoy the video, make una hear from the man mouth.